Apwoyo dano weng apwoyo lubanga ma gwokowa apwoyo Acholi ka ma gitye iye apwoyo lubo weng man latinwu ma ka ma an akwo iye kingeya. ki dong jo mukene ginena i youtube apwoyo wu weng wan dong i cawa ni wapeke ki ka boko lok ki lutino pien ni kama myero wabok lok iye ki lutino peke dong kama wabedo iye i cawa ni ki lutino pole dong Mukene dong gigwokke agwokka en aye wek i cawa ni pwony onyo ni pwonyo lutino odugu gin matek tutwal ci dong bene pe gengo wan jo mukene-ni tute me neno ni wamiyo tam maber bot ludito. kun nongo wadwoko wiwa i gin macon kita nongo kipwonyo lutino kwede kiminigi bwura wek pe gutim bal wek pe gukati woko ma nongo pe giwor ci dong an apwoyowu nongo weng. I cawani wan dong waneno lutino worogi odwogo nok pingo pienni naka yang i dog gang moni nongo dano pe guket tutwal kite wan waketo ata i cawani i kin piny onongo con enoni inongo babani madit tye i dog dyekal kenyo. Nero bene nongo tye gang kenyo, wayo bene nongo tye, dog gange nongo pe bor twatwal oweko jo mukene ginongo pwony ki bot nerigi ma nongo okeyo ka tye i gang. Lutino nongo wegi gibedo cok kwedgi i cawa me tic ka inen lanywal nyo lanyodo ma tiyo. Cawa mukene otic otero ka mabor tutwal, lutino odong gang ma nongo dong pwony odoko tek. En ma gin ma oweko i cawa-ni wan lutino nyo lutino ma tye ka dongo i mwaka eni ma watye iye-ni. An aketo mere ocakke dano ma inen gitye mwaka pyeradek ki wiye odwogo piny wa i apar woro dong pe tye kit ma yam-ngi pien ni wan dong idog gang dong wa dong waketo ata calo myel mamit ineno. I kare cani onongo dano marre wat onongo kadi nen tye ka mabor olo to nongo cawa bino loko kuminne gibedo gineno gin ma pire tek i dog gang ki gin ango ma myero kitim ineno. An aneno latinni ba lawor aneno ma tye ka kato ci aneno lok ma en obedo ka lokone pe opore tutwal latinni ba an aneno ka tye ka wot ki wot pa ngadi, wot pa ngadi en latinne. Latinni kite pe ber ci aneno ni myero pe gubed cok cok tutwal ci myero kilok i wiye mon aye kit ma nongo yang wan luwo wan acoli nongo wa pwonyo ki pwony pe kit ma dong i cawani dano dong ngat man dong tamo ni en ekemo mere kwone onyo gwoki. ki dog gange en obed cawa dong dano pe tye ka kwo ki famili gi kita nongo myero ki kwo kwede ngat man bene cawa neno ni ka latinni dong pe winyo lokka ba a mono mege binongo ne ka inen kare ne oromo an dong atyeko dog mega dano ojalle oo pingo pien ni dano oketo ata ma cawa me pwony peke Lunyodo koni gicito ka yelle ki kwo, gidugo leb ci dong oweko ca me pwony dong peke. Ento adiyo cwinywu wun jo moni ma inen pudi wutye ki kare, wupwony lutinowa. Yang ki pwonyo lutino anyira ka imoro dano igungo piny. Lutino awobe ka itye ka lok ki dano madongo pe icung acunga i wigi ma te lokke ni inongo kabedo bedo piny ka iloko ki dano madongo onyo inyongo piny moni ni woro ma wan acwele ni wapiko i it lutino, lutino dongo kun ngeyo ni ka itye ka lok ki dano madit loyi pe myero icung acunga i wiye. Kong ibedo anyaka kong ibedo awobi pe icung iwi ngat madit loyi kono lanyodoni kono oneru kono angani kono bene pe woti itek ngat madit loyi onongo kipwonyo wa ni pe icung iwi ladit ka itye ka lok nyo ka kiori bot ladit in pe icung ka lok ki ladit enoni pe icung acunga. Inongo ka bedo ka in latin awobi ibedo piny onyo igungo ma inyongo anyonga piny mono nongo lokke pe bor tutwal in latin anyaka igungo piny ka inen lok ma lokke bor tutwal ci inongo ka bedo ibedo piny ento man icawani lutino pe gingeyo gin enoni. bino cung acunga iwi lutit pe paro en gin ma oweko worowa wan acoli wan luo ci dong kabedo peke weng pi gin eno ni Ki dong con ca wan luo nyo wan Acholi onongo wacako pwonyo lutino con ki tic wek latin onge tic. Latin ngeyo ni pe kicamo ki jami macol omyero inen ni ilwoko jami, jami obed maleng ma pud pe ya kiketo gin acama iye. Onongo wan luo wapwonyo lutinowa ni. I ipuk i gero dog dyekal, pe dyekal bedo ma ocilo nyo ma odoo bino wa i dog dyekal i gero dyekal iyweyo maleng icito i poto lutino gipwonyo tic con anyira gipwonyo ki lwoko jami kipwonyogi ki rego, kipwonyogi ki yeko jami, yeko jami i odero kipwonyo lutino anyira kipwonyogi ki dok i cawa ni ngat mo ma ngeyo gin eno ni peke gin ma wiwa tye iye ni kwan kwan kwan ento kwan ngat ma okwero peke kwan ber tutwal kikeliwa kwan maber. Ento nen ni jami mogo ma latin myero onge ma pud pe yaka oa ocito i gang kwan myero otim ki gang. Weko latin dongo ma ngeyo dok tic. Ento i cawani awobewa pe gingeyo tic gin awobewa nyo gin anyirawa nyo gin lutinowa gingeyo maber i cawani. en aye bedo mot ki dong lega pien pe gingeyo tic in iromo waco ki latin moni ni neno ka itimo gin eni kiti eni ibinongo cente ineko pe ngeyo wa timone pe ngeyo en myero in ikwany mere cente imiye ite amiya Ci lutwa wacako pwonyo lutino ma gitye i ngetwa bene wanongo kare pigi wanyutigi gin ma pe gingeyo en gin ma tyen atamo ni wabedo kacel i wi yamo kany pien dong rwatte dong i cawa nok dong tutwal. oluto jo ma tye wa kwene wa kwene wa kwene tek enongo cawa me nenone i yutub ci oluto ne i wun muloka ni Lubanga omedewu gung Lubanga ominiwu ryeko ki dong amiti jo moni ma gin gitamo ni gin gingol kop-po i wi dano luwadigi ni in pe icito ka lega? In kono pe ingeyo Lubanga? Lubanga oweko in itye kwo pien mari, en ngeyo in ci i cawani ka olego oleg pi yotkom namba acel oleg pi kuc. Namba aryo, oleg pi mar. Namba adek ki dong oleg pi lonyo i dog gang. Ineno? En aye gin ma wiwu pe owil ka wulego Lubanga. Eno, wuwek olo wi Lubanga tutwal ki jami madwong. Tam kong in. ka in jami weng in aye imiyo bot jo moni, tyen obino miya kalam imiyo, tyen odiko odwogo miya buk imiyo, odiko obino miya pii imiyo, odiko obino miya bongo aruka imiyo, odiko obino miya kibiriti imiyo, odiki ma ca odwogo kwanya nyim imiyo, odiki ma ca odwogo miya cene imiyo. In ibiwinyo nining in lamineni? Wa in lalega bene, in ineno nining ni pe dong ngat enoni koni biol oko? Ci wupwony woro, wupwony tic, wupwony wa lega. Wulego pi kuc, wulego pi yotkom, wulego pi mar, wulego pi lonyo, gin angwen eno, ci Lubanga biwinyo legawu ki tic matek ma wutye ka tiyone kun nongo wun wutye dano acel pien ilego pi jami weng mo pe odong, ilego pi kuc, ilego pi mar, ilego pi yotkom, ilego pi lonyo.